היינט וועלן מיר האבן א מערסטנס א שפיל און מיר וועלן האבן איין טאלאנטירטע זינגערין, איר זאלט נישט אוועק גיין איידער איר הערט פערל טייטלבוים. זי וועט קומען אביסל שפעטער, אבער צוערשט האבן מיר היי יאר אלעמאל ביי דער אידיש וואך מיין איך האבן מיר א טעמע, דאס דארף זיין די טעמע פון ווערטערביכער, אידישע ווערטערביכער, און מיר האבן פיר זייער בכבוד'דיגע געסט, אלע זענען מחברים פון אידישע ווערטערביכער, און איך וויל זיי בעטן אליין צו געבן די נעמען און א שטיקל א פלאג. א טוויטער, א פעיסבוק, א וועבזייטל, יעדע נאכאנאנד אן דעם נאמען פון אייער ווערטערבוך. גיטל. איך הייס גיטל שעכטער ווישווענאט, איך בין א שעף רעדאקטאר פונעם נייעם ארומנעמיק ענגליש-אידישן ווערטערבוך, באזירט אויף דעם לעבנס ווערק פון מרדכי שעכטער. דאס ווערטערבוך נעמט ארום קנאפע אַכט און אַכציק אַכט און אַכציק טויזנט איינצן און סוב-איינצן, און ס'איז א וואגיק ווערק, און מען קען עס באקומען פון דער אידיש ליגע, דאס הייסט leagueforyiddish דאט ארג.
הערשל גלעזער, איך בין דער צווייטער שעף רעדאקטער פונעם דערמאנטן ווערטערבוך, און איך וויל געבן א פלאג דורך. אנזאגן אז אין אונזער ווערטערבוך שטייט דאכצעך ביי פלאג רעקלאמעלע, ווייל אויף אידיש איז א פלאג גאר עפעס אנדערש.
מען לערנט זיך עפעס ניי יעדן טאג.
איך הייס חיים באכנער, מיט שעף רעדאקטאר פונעם אמרם'נעמעקן אידיש-ענגליש ווערטערבוך, נישט ענגליש-אידיש נאר אידיש-ענגליש, און מען קען געקוקט האבן אויף ווערטערבוך דאט ארג. מ'דארף מער?
און איך בין שמעון נויבערג, איך האב מיטגעארבעט אינעם ווערטערבוך פון לשון קודש שטאמיגע ווערטער אין אידיש וואס איז שוין דא אפאר יאר, איצט דער דריטער אויפלאגע, איך שטעל זיך פאר אז ס'איז באקאנט און מיך קען מען אויך געפינען אין אינטערנעץ אויב מ'זוכט.
דאס איז דאס איז אפשר דאס ערשטע מאל וואס מיר פרואווען שפילען א מאטש אויף אונזער ראדיא פראגראם, אחוץ איין מאל מיט צוויי יאר צוריק ביי די אידיש וואך האבן מיר געשפילט אין פרעג געשלעג. אבער היי יאר ווילן מיר טון עפעס ניי, דאס איז דאס איז ווי געזאגט די טעמע איז אידישע ווערטער ביכער האבן מיר אויסגעטראכט א נוסח פונעם באקאנטן שפיל דיקשאנערי געים און מיר רופן דאס ווערטער בוך שפיל. זענען דא אנדערע קאנדידאטן אבער איך האב אויסגעקליבן עפעס ניט אזוי קלוג וואס מען קען פארשטיין. און עס איז די די צוויי מאנשאפטן זענען די די ווערטער ביכער מבינים דא וואס איר האט זיך ערשט באקענט מיט זיי, און די אזויגערופענע סתם מענטשן מיט מר. קאפלען בראש. איז לאמיך צוערשט רעדן מיט. האב נישט די לאקשען פאר די פיש הערשל, מיר וועלען אויסגעפינען צי מיר זענען אויפמעראקסען צו נישט.
אקעי קום אביסל נענטער צום מיקראפאן מארק לאמיר זיך באקענען מיט דיר. גוטן אווענט, גוטע וואך. גוט וואך, גוט וואך. איך הייס מארק קאפלאן איך בין דא צו פלאגן דעם אידישן גלות.
מארק קאפלאן איז א מחבר פון עטליכע ביכער. און זאלסטו אליין זיך פארשטעלן מארק, זייער זייער גוט. איז איך בין א א וועטעראן פון דער אידיש וואך נאך עטליכע עטליכע יארן, איך האב אנגעהויבן אנצוקומען אויף דער אידיש וואך אין יאר נײַנצן נײַן און נײַנציק, הייסט עס אז איך בין רעלאטיוו ניי אין דער חברה, אבער אין פארגלייך מיט אנדערע, אין פארגלייך מיט ווי אלט איך בין געווען אין נײַנצן נײַן און נײַנציק, איז איך בין טאקע א וועטעראן און א וואסיק היי יאר, און איך האב דעם כבוד אויכעט פארצושטעלן מיינע ניט אַמעראַצעם. הערשל, איך האָב באמת נישט ליב דאָס וואָרט. איז אפשר קענסטו אויסטראַכטן אַן אַנדער אויסדרוק פֿאַר אונדז אויף איבער אַ יאָר לכל-הפּחות? ניט סתם מענטשן. ניט סתם אַיִסטן. און עס איז מײַן פֿאַרגעניגן פֿאָרצושטעלן און צו געבן דעם מיקראָפֿאָן צו ליאַנע יעלען. שלום עליכם אלע. איך הייס ליאנע יעלען און דאס איז מיין דרײַ און צוואַנציק סטע אידיש וואך. יא. א שיינעם דאנק, עלטערען. איך וואוין אין וואשינגטאן הייטס מענהעטען און איך, יא, וואשינגטאן הייטס! און איך ארבעט ווי א שטים לשון איבערזעצערקע פרילענס.
און איך וויל איך וויל איצטער פארשטעלן מיין גוטע חבר'טע שוין עטליכע עטליכע יאר, ריינע שעכטער.
א שיינעם דאנק. איך הייס, ווי מארק האט געזאגט, ריינע שעכטער. איך בין דא אויף די אידיש וואך צום צוויי און צוואנציגסטן מאל.

בין איך זייער דאנקבאר איבערצוגעבן אז איך האב מיט רעדאקטירט אדער מחבר געווען אדער אנגעשריבן סך הכל נול ווערטערביכער, נישטא פארוואס, וואס כאפן ארום קנאפע נול טויזענט איינסן און סוב-איינסן פון אסאך שפראכן, אריינגערעכנט מארק לשון וואס איז א מיד מאדנע שפראך, מיר וועלן דאס ארומרעדן שפעטער, און דארט האב איך דעם קאווענענט באלטימאר צו וואוינען מיט מיין מיט זוגתי און אונזערע דריי טאלאנטירטע קינדער, און איך בין זייער דאנקבאר צו זיין דא אויף דער פראגראם.
שלום, איך קוק ארויס אויף זיך באקענען מיט יענע זוגתי, זי איז א גרעכישע? אזוי גרויס איז געווען אונזער חתונה.
אקעי, ווער איז גרייט צו שפילן אין ווערטערבוך שפיל! דאס איז א ניי שפיל איז מיר וועלען מאכען כללים בשעת מיר גייען אבער בדרך כלל וועלן מיר שפילען אזוי מיר האבן אויסגעקליבען פאראויס עטליכע ווערטער עס ווענט זיך וויפיל צייט מיר וועלן האבן אדער א ריי ווערטער און איר וועט הערען פון די ווערטערבוך מבינים עטליכע טייטשען אמאל מיט אן ענגלישע איבערטייטש, מערסטנס אויף אידיש, אמאל מיט א משל זאץ, און אמאל מיט א ציטאט. דער ציטאט מעג זיין פאלש אדער עס מעג זיין גערעכט, ריכטיג, אבער איר וועט גוט פארשטיין, און נאכדעם וועט די מאנשאפט פון סתם מענטשן טרעפן וואס דאס איז, און זיי וועלן באקומען פונקטן, און. דער עולם זאל שטיל זיין, אויב נעטיג וועלן מיר זיך ווענדן צו נייך פאר אן ענטפער, איר וועט האבן א לעצטן שאנס, אבער איך מיין אז די סתם מענטשן וועלן דאס ענטפערן אליין. איז לאמיר אנהייבן, דוד וועט לייענען יעדעס ווארט און דערנאך וועט איר הערן די די דעפיניציעס איז דוד זייער זוי גוט.
ווארט נומער איינס, די פארוויסטונג.
דעפיניציע נומער איינס, א קרענק וואס דערפירט צום פארגעסן דעם גאנצן וויסן. משל, פונקט פארן עקזאמען האט זיך אים געמאכט א פארוויסטונג.
צוויי, א שענער בליק פון דער לאנדשאפט. די נסיעה קיין קאפעק האט געדויערט פיר שעה ווייל מיר האבן זיך אפגעשטעלט ביי יעדער פארוויסטונג.
נומער דריי, דאס פרעגן כסדר פארוואס.

גאט האט געשלאגן דאס לאנד מיט פארוויסטונג, אדער די מלחמה האט געברענגט פארוויסטונג אויפן גאנצן לאנד.
און מיר ענטפערן איצט איז א. איז דאס א פאקט? דאס איז נאך א פאטענציאלע דעפעניציע? גוט אויך.
די פארוויילונג. אז ס'פארגליסט זיך פארוויסטונג גייען מיר אין טעאטער.

און איר זאלט זיך צוגעוואוינען צו דעם. מיר קענען נוצן דאס ווארט, איר נישט. מיר אמעראצים מעגן זיך רופן אמעראצים.
די לעצטע דעפיניציע, פארווארפונג. כדי צו מאכן ארט אין דער דירה האב איך דורכגעפירט א גרויסע פארוויסטונג.
אקעי מארק, דיין רעדן. אקעי שלום, ביי אייך אינדערהיים ווי האט איר גענוצט דאס ווארט פארוויסטונג?
איך האב ליב אלע דעפעניציעס אזוי ווי איך האב ליב אלע מענטשן, נאר די דעפעניציע וואס רעדט צום מערסטן צו מיר איז די וואס מיינט צושטערונג, פארלענדונג און אזוי ווייטער, ווייל שמעון האט דאס ארויסגערעדט מיט זייער אן ערנסטן אקאדעמישן קול און איך גלייב אזא קול.
נענטער צו מיר ווער איך איבערגערעדט פון א פראנצייזישן אקצענט איז איז דערפאר איז ליאנא אדער ריינא האט איר פראקטיק אדער ערפארונג אדער.
איך בין מסכים מיט וואס ליאנע וועט באלד זאגן.
מעגן מיר בעטן צו הערן איינע פון די דעפיניציעס נאכאמאל אויב מיר בעטן ביי געוויסע מענטש? יא יא יא.
יא?
די קורצערע? אקעי. און קענען מיר בעטן א נייע זאץ? אה יא יא. יא? אקעי. זייער טאלענטירטע מענטשן און מען קען אפילו בעטן אויף דיאלעקט.
אקעי. צום ערשט וויל איך וויסן. איך וויל הערן נאכאמאל גיטל'ס ערשטע דעפיניציע, און איך וויל אז הערשל זאל מאכן א נייע זאץ.
נאר אן אמאראץ קאן. פארוויסטונג, א קרענק וואס דערפירט צום פארגעסן דעם גאנצן וויסן. משל, פונקט פארן עקזאמען האט זיך אים געמאכט א פארוויסטונג.
א שענער בליק פון דער לאנדשאפט איבערן גאנצן שטאַט ניו יארק. זעט מען פארוויסטונגען.
דאס איז טאקע א נייע משל זאץ.
איך האב געמיינט אז ליאנען וועט געבן הערשעלע זעץ, א נייעם זעץ, איז דאס נישט? אונז אינדערהיים פלעגן זאגן פארוויסטונג, פאריענצונג, פארדאסונג. אבער איך האב נישט געהערט די דעפיניציע צווישן די אלע משל זאצן וואס איך. איך מיין אז מיר האבן שוין א תירוץ אויף א צווייטע אויסגאבע פון דער ווערטערבוך. איך לייג פאר אז אונזערע חשוב'ע רעדאקציע פארוואלטונג דא זאלן אנהייבן פון דאס ניי.
אקעי, לאמיר גיין צום צווייטן ווארט. איר זייט מסכים מיט מארק'ס פארשלאג וועגן פארוויסטונג?

און איר ווייסט אז איר זענט פרייליך.
יישר כח, די סתם מענטשן האבן געוואונען! צען פונקטן! איר זאלט וויסן זיין אז די ווערטערבוך מבינים קריגן פונקטן אז זיי טרעפן פאלש, איז זיי דארפן ווי זאגט מען אפגעבן. וויסן אדער וויסטן?
איך דארף אייך זאגן איך פיל יעצט אסאך בעסער וועגן זיך.
אקעי דוד.
ווארט נומער צוויי, הייען אדער הייען זיך?
דעפיניציע נומער איינס, באגריסן זיך, ער האט צו מיר געהייעט מיט דער האנט.
פייען זיך איז ארויפקלעטערן וואס העכער אויף א בארג, ווי אין דעם ציטאט, דאס ווערטערבוך ברענגט א ציטאט פון יוד למד פרץ, מענטשן ליידער הייען זיך מיט די לעצטע כוחות ארויף,

משל זאץ, הער אויף זיך צו הייען, מיר האבן נישט קיין צייט! דעפיניציע פֿיר, אייננעמען נארקאטישע מיטלען.
דארפסט אליין אויסטראכטן א זאץ. אליין אויסטראכטן א זאץ?

און טייערע פריינט וואס פארן אויף א קרוז שיף קיין האוואאי, פלעגט מען דאס רופן האוואיען סאוט, אבער היינט האט מען דאס פארקירצט זאגט מען נאר הייען זאוט.
דאס איז טאקע געווען איבעררעדעוודעג. איך האב נאך א דעפיניציע.

דאס הייסט פערמענט. מאלץ און האפן דארפן זיך הייען כדי צו ווערן ביר.
כ'האב געמיינט אז יאיר איז געווען א נביא אין תנך וואס איז געזעסן אין וואלפיש אזוי ווי מ'האט ערשט געהערט פון די דעפיניציע אז מ'שטייט אויף א דאק וואס איז אביסל ציילבארע חיים, איך וואלט נישט געשטאנען אויף א קאטשקע, סיידן איך בעט ביי די קאטשקע דערלויבעניש, אבער. איר זײַט דאָך װערטערבוך מבינים, נישט סאַ בעלי-חײמניקעס, דאַכט זיך. יאָ, אַ דאַנק, ליאַנע, פֿאַר צושטימען. יאָ. חיות דאַרפֿן נאָך אַטענשאָן.
יאָ, ס'איז אַ זיס, טײַערע, האַרציקע ליד. האַרציק, יאָ. איך װאָלט געטראָפֿן אײנע פֿון די צװײ דעפֿיניציעס װאָס גיטעל האָט געלערנט, אין שמעון נייבערג'ס קול. איך וואלט געשטימט פאר דעם. יא יא יא יא יא אבער ס'א קול! ס'א קול! עס באמבלט מיר אין קאפ אז ווען איך האב געלערנט קרב מגע אויף אידיש אז דער אינסטרוקטאר האט אונז געזאגט אז מיט יעדן באוועגונג זאלן מיר זאגן הייען! מיט די פראגע? ס'יא אדער ניין? איך שטיץ ריינער'ס בקשה, זיי זאגט.
אז שמעון זאל לערנען גיטל'ס צוויי דעפיניציעס זאלן מיר קענען פסק'נען ווי נאר אן אמאראץ קען. איז די ערשטע דעפיניציע וואס דאס איז געווען נומער איין. די ערשטע דעפיניציע וואס זי האט געלערנט איז דאכט זיך געווען פארשפעטיגן זיך, באלעמוטשען, מיט א משל. הער אויף זיך צו הייען. מיר האבן נישט קיין צייט.
דאס געוואלט אין זיין שטימע.
אבער גיטל האט אויך פירגעלייגט אז עס קען הייסן יאיר'ן.

א געהייעטע געטראנק.
איך וויל זיי הייערען כדי אונז צו געבן א געהייערט געטראנק.
קענסט הערן א משל זאץ מיט דעם ווארט אויף אן אונגארישן ארויסרעד? פון הערשל זיי אזוי גוט. היי אישתנים.
נישט צו גיך אבער שטארק.

ווער דיך אידיש צי טערקיש?
מאלץ און האפן דארפן הייען זיך.
שקויעך.
מיר האבן אייגנטליך נישט געבעטן קיין דראקולע דעפענציע, נאר אן אונגערישע.
איך בין דער ווערטערבוך עקספערט פון דער נאכט. איך ווייס וואס די ריכטיגע דעפעניציע איז, קענען מיר דאס ארומרעדן אדער.

גוט גענוג פאר אונז. אויב אויב דו מאכסט די טעות וועסטו אונז דארפן קויפן א געהייערטע געטראנק.
ה י.
יא, שטימט. דאס איז ריכטיג. אה, אנטשולדיגט, אנטשולדיגט.
נישט גערעכט.
אנטשולדיג איך האב א חילוקי דעות, א מחלוקת.
דאס איז שוין איינמאל א לעבעדיגע שפראך. איז דאס ריכטיג אויפן נישט ריכטיגן אופן? אקעי גיטל האט דאס ווארט, גיטל. דאס ריכטיגע ווארט, די ריכטיגע דעפיניציע איז פארשפעטיגן זיך אדער באלעמוטשען, און דאכט זיך אז אין בענפעלד און באכנער'ס ווערטערבוך ווערט עס דעפינירט ווי be delayed, tarry,

איך האב מיר איך בין אמאל איינגעשטאנען אין א הייעט האטעל.
איז א, נו מיר האלטן ביי ערעמי, צען פונטן פאר די סתם מענטשן און צען פאר די מבינים. דוד זייער זיסער.
צווייטע דיקע ווארט. ווארט נומער דריי.

דעפעניציע נומער צוויי. פארוואס האסטו געקוקט אויף מיר ווען דו האסט געליינט דעם זאץ?
דאס מיסט פון א הונט. כ'האב על פי טעות אריינגעטראטן אין א קופה געהינטעכץ.
ניין ניין, געהינטעכץ דאס איז די פעל. פון א הונט, ווי אין דעם ציטאט, מען פלעגט באנוצן דאס געהינטעכץ כדי צו מאכן מאנטלען, א ציטאט פון יו ד קירשנער.
נאך א דעפיניציע פון געהינטעכץ, א משפחה פון הינט. מ'האט אנגאזשירט דאס געהינטעכץ פון א צירק כדי צו מאכן דעם נייעם דיזני פילם.
די פיפטע דעפיניציע, א סטאדע הינט, דאס הייסט א גרופע הינט, דאס גאנצע געהינטעכץ האט געהאפקעט א גאנצע נאכט.
און צום סוף, א זומפ, דאס געהינטעכץ איז פול מיט קאמארן און מוקן.
איך האב עפעס צו זאגן? מ'זאל מיך ברענען און בראטן ווייס איך אויך נישט. ס'הייסט איך הייב נישט אן צו וויסן.
איך האב ליב געהאט די ערשטע דעפיניציע.
ס'איז געווען ריף רעף, אויב איך געדענק גערעכט. פארוואס האסטו געקוקט אויף מיר ווען דו האסט דאס געזאגט? דו ווייסט שוין פארוואס.
איך מיין דווקא אז די דעפיניציע האט עפעס צו טון מיט א קאץ, עס קען מיר אפשר הערן ווי מען שטעלט אריין די ווארט קאץ אנשטאט הונט. אה, געקאצעכטס?
יא.
כ'מיין ס'איז א סינאנים אז מען זוכט אויס אין ווערטערבוך. געקעצעכט.

דער פראסטער המון, די ערשטע דעפיניציע. רעבעל, ריפרעף.
צען פונטן פאר די סתם מענטשן. זאל לעבן די סתם עס מענטשן. איז צו שפעט צו בייטן אונזער ענפער אויף די פריערדיגע? איצטער וועל איך מאכן א קורצע הפסקה און פארבעטן אונזער גוטע פריינדינע פערל קום צום צו דער בימה. פערל טייטלבוים שלום עליכם.
עליכם שלום, א דאנק פאר פארבעטן מיך. און וואס מאכסטו און גיב דיין וועבזייטל דיין טוויטער דיין פעיסבוק אלצדינג. איך האב נישט אזויפיל אבער. פשוט דיין ATM קאוד, דאס וועט זיין גענוג.
מיין וועבזייטל הייסט www דאט לערן אידיש לייוו דאט קאם. אוי, דאס איז פון די בעסטע אידישע לערנס אויף דער וועלט, און מען קען זי דערגרייכן פון דער גאנצער וועלט דורך אינטערנעט מיט, דו מאכסט אוידיאו קורסן, יא? אוידיאו ווידיאו הייסט עס. ווידיאו יא, ווידיאו קאנפרענסעס. ווי גייט דאס? עס גייט גוט, עס גייט גוט.
זייער טרילינג צו הערן אויף די ראדיא. איז עפעס וואס דו ביסט אויך א זייער א גרויסע טאלאנט, יעצט האסטו לעצטנס געמאכט רעקארדירונגען פאר קאמפאקט דיסקן אדער עפעס אזוי? מיט יארן צוריק, נישט לעצטנס. דו האסט זיך באטייליגט למשל אין.
מיט יארן צוריק אויף וואסערל, אויף זומער טעג, לידער פון בעלער שעכטער גאטעסמאן, און פלי מיין פלישלאנג. וואונדערליך
איז.
אה, די גרינע קאטשקע, גאר פארגעסן, דאס איז געווען א פראיעקט וואס איז געווען מיין אייגענע פראיעקט מיטן הילף, מיט דער הילף פון לארענס גלענבערג און ליווינג טראדישאנס.
צו באשיידן. יא. גוט איז דו האסט געוואלט אונז דינען מיט זינגען א ליד, זיי אזוי גוט. יא, איך האב געוואלט זינגען א ליד פון בעלע שעכטער גאטעסמאן, ס'הייסט דער בנין. און וואס אז דער בנין וואס דו האסט געבויט.

איזראעל בוקשאפ איז די הויז פאר דעם אידישן בוך. מיר האבן א פולן אויסוואל פון אידישע שריפטן, רעליגיעזע ארטיקלען פאר בר מצוות און פאר'ן דאוונען, ווי אויך ביכער און טאשמעס. אין אונזער געשעפט קענט איר קריגן אלץ וואס איר דארפט אונטער איין דאך. מיר געפינען זיך אויף פֿיר הונדערט מיט צען הארווארד גאס אין ברוקליין. אונזער טעלעפאן איז זעקס איינס זיבן, פֿינף זעקס.

יראת הכבוד'יג איז אן אדיעקטיוו וואס מיינט אכפר'דיג, ווי אין דעם ציטאט פון יחזקאל קארן הענדלער, ער פירט זיך שטענדיג אויף יראת הכבוד'יג.
די צווייטע דעפיניציע, האלטנדיג פאר אומהייליג. האסטו געהערט, שלום? קענסטו עס איבערזאגן ווידער? צווייטע דעפיניציע, האלטנדיג פאר אומהייליג. משל זאץ, ווען מ'האט אנגעמאלן גראפיטי אויפן שול בנין איז עס געווען שטארק יראת הכבוד'דיג. האט דאס צו טון מיט הינט צו נישט?
דריטע דעפיניציע, נישט האבנדיג קיין דרך ארץ. עס ליגט דערינען א דערנידערונג ס'איז יראת הכבוד'יג פאר'ן פאלק ישראל פון אנטסטאט פון מענדעלע.
נאך א דעפיניציע, אומבאקוועמענער געשעלשאפט. דאס פנים איר'ס האט געזאגט אז איר איז עפעס יראת הכבוד'יג צו גיין אין דער צייט מיט א פרעמדן יונגנמאן, אויך פון מענדעלע. איז דא א דעפיניציע נישט פון מענדעלע? קארן הענדלער.

די ערשטע דעפיניציע איז געווען אכפר'דיג, ער פירט זיך. ליין עס אויף פראנצעזיש, זיי אזוי גוט.
ער פירט זיך אויף שטענדיג יראת הכבוד'דיג, יחזקאל קארן הענדלער. איצט רעד עס ארויס פראנצעזיש און זינג עס צו די מעלאדיע פונעם בנין.
מיר האבן נאר פיר דעפיניציעס.
נו וואס זאגט איר?
איך מיין אז די גערעכטע דעפיניציע איז נישט געווען, איך מיין אז ס'איז א טריק, זיי נארן אונז אפ. ניין דאס טוען מיר ניט.
זיי ווילן אז מיר זאלן רעכטליך אריינפאלן, הא? אה, אוי, איצט פארשטיי איך זיי. וואס זיי ווילן באמת איז אז מיר זאלן זיך קריגען צווישען זיך און זיי וועלן געווינען, שוין, עס איז נישט ספעציעל יראת הכבוד'יג פון זייער זייט.
זיי זענען דאס אמת'ע געהינטעכטס פונעם ווערטערבוך מבינים וועלט. מארק הייסט מיר זאגן פארוויסטונג.
איך מיין אז נומער איינס מיט דער. הסכם פון מיינע קאלעגעס איז איז אונזער ענטפער. יראת הכבוד'דיג, אכפר'דיג, אדער רעווערענשעל? ריכטיג.
צען פונטן פאר די סתם מענטשן. בראווא. אקעי. דוד, ווייטער.
דאס פינפטע ווארט, דער לעכלער. דער לעכלער.
דער לעכלער איז איינער וואס פארריכט די לעכער אין קוימען. למשל, א קוימען קערער'ס ארבעט. נו, דער לעכלער שטעלט א לאטע אויף דעם אייזן וואס לאזט ניט אריין קיין וועווערקע. איז דער ציטאט פון צוויי וואווען קאמינקעיטער? פון א' קאמינקער.
א צווייטע דעפיניציע פון לעכלער. א נער וואס פאררעכט לעכער אין אלטע ניילאן שרימפ. שטרימפ. ניילאן זאקן. איך קען נישט דאס. שרימפ. איך זוך אלעמאל ווי צו פאררעכטן מיינע שרימפ, איך קויף זיי אין די פיינסטע טרעפעקס קראמען און זיי זענען אלעמאל אזוי איינגעבויגן.
עס איז שוין נישט קיין כשר'ע ווארט, איך זעה נישט ווי מען האט עס געקענט אריינברענגען אין ווערטערבוך.
דאס זענען אלע לעכערליכע שרימפ.
איך טראג נישט דאס אחריות פאר יענעמ'ס דרוק פעלערן. איך חזר איבער, א נער וואס פאררעכט לעכער אין אלטע ניילאן זאקן.
פריער שרימפ און דערנאך חזיר?
עס איז א נוצליך ווארט, איך בין מסכים. דריטע דעפיניציע, א מכשיר צו מאכן לעכער. למשל, אין דער באן נוצט א קאנטראלאר א לעכער ווען ער נעמט אפ א בילעט ביים פאסאזשיר. קענען מיר צונויפגיסן אלע דעפיניציעס אז ס'זאל זיין איינער וואס מאכט לעכער אין זאקן און א קוימען? ווייל פאר דעם שטים איך. ווייטער. דער וואס מאכט לעכער אויף באן בילעטן. איינער איז געווען דער מכשיר און די צווייטער איז געווען דער מענטש. שוין האסטו מיט די אונטערשייד צווישן חפצא און גברא, דאס איז א בריסק ענין, דאס איז זייער הלכה'יש. ווייטער.
א לעכלער איז א מענטש וואס גייט אין ארעמאנסקע קליידער. און איך האב דא א ציטאט פון יצחק באשעוויס, עס זענען אויך אנגעקומען לעכלער פון דער געגנט ארום.
דאס איז א ציטאט איבערגעזעצט פון זיין אריגינעל אויף ענגליש, אוודאי, ווי אסאך פון באשעוויס'ס ווערק איז.
איך וויל הערן א ציטאט פון באשעוויס'ס שוועסטער. איך האב דאס נישט צו דער האנט.
די לעצטע דעפיניציע. א דרום אמעריקאנישע חיה וואס לעבט אין א נארע און פרעסט אינסעקטן. און מיר האבן דא א ציטאט פון ראזא פאלאטניק, די מאמע פלעגט זאגן אז זעהן א לעכלער איז א שלמזל.
מיין מאמע פלעגט דאס זאגן אויכעט און זי קען אפילו נישט קיין אידיש.
נו סתם מענטשן וואס זאגט איר?

איז דאס געווען א ברירה?
געווען די מכשיר וואס מאכט די לאך און דען ס'איז געווען די מענטש וואס האלט די מכשיר וואס מאכט א לאך. די זאג אז ס'איז די מכשיר? איך בין מסכים. איך מיין אז אייגענטליך איז עס דער עולם צו א קאמעדיע פראגראם אין די זיבעציגער יארן וואס דארף מיטלאכן מיט מיט די וויצן וואס זענען נישט געראטן. למשל. ניין, איך מיין אז עס איז, איך מיין אז עס איז. די זאך. דער מכשיר. יא.
סיידן עס איז נישט.
פיינעל ענטסער. אקעי. לייג עס אויס.
זיי זאג איט. ניין?
מיר קענען נישט. אה, מען מעג נישט. אקעי, איז עס לעכלער צו לעכער? לך לך. אקעי יא. אזוי ווי דער מכשיר, יא?
מיר שטימען פאר דעם מכשיר. מיר שטימען פארן מכשיר.
אקעי, פאקטיש זענען ביידע צוויי ענטפערס ריכטיג, איינער איז דער מענטש וואס מאכט די לעכער אין צוג בילעטן, און איינער איז דער מכשיר, ער האט געוואונען צען פונקטן. דאס איז אגב געווען אז איר וואלט געשטימט פאר ביידע דעפיניציעס וואלט איר געקראגן צוואַנציק פונקטן. דאס איז א כלל וואס איך האב געמאכט אויף אן ארט, אויף איין פוס.
מיר פילן זיך פארוויסט.
דוד ווייטער.
ר' יוסי, ר' עין יוד סוף יוד, ר' יוסי.
דאס נישט געדארפט אויסלייגן, מילא.
גיך לאמיר אויסזוכן איצט אז מיר ווייסן וויאזוי אויסצולייגן.
די ערשטע דעפיניציע, כ'האב עס אליין געזען, אדווערביאלער אידיאם.
ס'איז אן אויסדרוק פון לשון קודש מיטן טייטש לויט מיין מיינונג.
ס'איז דער נאמען פון א פרק אין מסכת ברכות.
ניין, ס'איז אן אדרעס צו אן אייגן ווייב אין א בריוו. א ווענדונג, זייט מוחל, דאס איז געווען נאך א טיפא גרייז. א ווענדונג צו אן אייגן ווייב אין א בריוו. שמואל, כ'האב באקומען דיין ווענדונג. ווייטער, מיר פארן ווייטער. נישט וואס דאס מיינט. אלע ווערטערביכער מומחים הייסן ווייטער, ס'איז זייער פארשפרייטע נאמען. אקעי, דאס זענען די אלע ברירות, וואס זאגט איר סתם מענטשן? איך בין כמעט ווי זיכער. אז ס'איז סתם א, איך מיין ס'איז יא טאקע א ווענדונג צו צו א ווייב, ר' יאסי מיינט מיין, יא, פריינדינע, מיין געליבטע, ווי מיינט מען? איך מיש זיך נישט אריין מיט קיין לשון קודש, עס ווענדט אויף זיך צו אייך.
יא איך בין מסכים אז ס'האט עפעס צו טוהן מיט לשון קודש, אבער איך מיין אז איך מיין אז ס'איז מעגליך אז זיי אלע האבן געהאט צו טוהן מיט לשון קודש.
קענען מיר בעטן א ספרדישע הברה פארן ווארט?
וואו, ניין. קליפ און קלאר. קיינער זאגט אים קיינמאל נישט ניין.
איך האב געמיינט אז מיר זענען פריינד און מיר, יא, אקעי. עס באבלט מיר אין קאפ אז איך פלעג עסן אויף מיטאג אויף א פלאכע ברויט וואס האט געהייסן ראיאסי, מען שמירט אזוי ווי טחינה אויף דעם אדער חומוס. איז דאס געווען אינווענטונג אזא?
עס ווענדט זיך. ער האט עס געקויפט פון א ווענדונג.
דוד בראון האט געגעבן דעם סטאנדארדן אויסלייג, קען איך בעטן די סאוויעטישע אויסלייג?
ר' א' אן א פסח, י' קמץ א', ס' י' סארט. און געווענליך אין די סאוועטישע ביכער איז דא א שטערנדל מיט די דעפיניציע, פאלס איז א לשון קודש ווארט קענסטו אונז געבן די אפטייטש? סאוועטיש. אויף רוסיש ביטע.

דאס ערשטע דעפיניציע, איך האב עס אליין געזען, איז ראיסי, און ס'איז מיט אן אלף, נישט מיט קיין עין.
יא, דערפאר איז עס געווען די פאלשע דעפיניציע. אקעי, דוד זיי אזוי גוט.
די חלבה. די חלבה.
דער אייבערשטער טייל פון א שטיוול. די שטיוול זענען ביי אים שטענדיג חרוב, די חלבות מיט א שטריקל ארומגעבונדן, א ציטאט פון שלום עליכם'ן.
צווייטע דעפיניציע. די טאכטער פון א כוליגאן וואס זיצט אין תפיסה.
סוף כל סוף א ווארט וואס איך קען נוצן אין מיין טאג טעגליכע שפראך.
דריטע דעפיניציע, איינער וואס כראפעט אזוי הויך אז ער וועקט זיך אויף פאר שרעק.
קענסטו ווידער ארויסרעדן דאס ווארט כראפעט?
אוודאי. איינער וואס כראפעט אזוי הויך אז ער וועקט זיך אויף פאר שרעק. איך קען אויך געבן א ציטאט. זיי אזוי גוט.
די חוליעווע האט זיך געהערט אין צווייטן דארף. א ציטאט פון ס' ליפצין.
קיינער פון די מחברים וואס דו צוטירסט האבן ערשטע נעמען? איז דאס א פארשפרייטע מגיפה אין די יידישע ליטעראטור? ניין, ס'איז א פארשפרייטע מגיפה אין ווערטער ביכער, ווען איך ווייס די נעמען זאג איך זיי אויס. איך האב געזאגט יחזקאל קארן הענדלער, וואס איך קען נישט פערזענליך, אבער צופעליג האב איך געוואוסט.
שכוח.
פערטע דעפיניציע פון חוליווע, א העל ווי גזלנים האלטן זייער זאק רויב, און דא האבן מיר א ציטאט פון באשעוויסן, די אויסהוילונג איז געווען א טיר צו אן אונטערערדישער חוליווע וואו ס'האט געלעבט א גזלן מיטן נאמען מורדוש. א שבט, ס'איז א בעל לשון, מ'קען זיך אלעמאל פארלאזן אויף אים.
און די פארלעצטע דעפיניציע, א טייל פון געווער צווישן דעם קלוביק און דער גשמי. און קיין ציטאט גיב איך נישט.
דאס איז שוין זייער איבערצייגעוודיג. לעצטע דעפיניציע. א קינדער קרענק וואס באווייזט זיך מיט רויטע פרישקעס אויפן פנים. א חוליווע זאל קומען אויף אייך אלעמען. דאס איז נישט א וואונטש נאר א ציטאט פון שלום עליכם.
עס איז א טייל פון די שטיוול. און איך זאג דאס ווייל די אנדערע דעפיניציעס האבן איבערגעגעבן אין אזא ביטול'דיג און פאלשן טאן, און איך, מען זעט עס אויפן פנים, עמאציאנעל, עס איז נישט געווען אויפריכטיג. און איך וויל אויפריכטיגקייט פון מיינע ווערטערביכער מבינים. מארק, ביסטו מסכים מיט דעם? איך בין זיכער אז אזא טערמין פאסט צו דעם איין און צוואנציגסטן יאר הונדערט, אבער. וואס מיינסטו? איך וויל בלויז זאגן אז ווען מען האט געהערט דאס ווארט כראפען, מיין מאמע און מיין טאטע וואס זיצן אין די ערשטע רייע האבן זיך א שלאק געטון איינער דעם אנדערן. מיין מאמע האט אנגעקוקט מיין טאטע און געזאגט חיים! און אים א שלאק געטון. וואס האט אים אייגענטליך אויפגעוועקט?
דאס איז געווען אזא מין אזא מין ווענדונג. ער האט געזאגט חיים און ער האט געזאגט ר' יאסי! דו מעגסט רעדן, ס'איז נישט א לשון קודש'ע ווארט, ס'איז.
כ'מוז זאגן, איך שלאף אביסל אליין, איז וויל איך זיך ווענדן צו אייך. צופיל עפל זאפט.
דאס איז געווען עפל זאפט?
זענען מיר גרייט איבערצוגעבן אונזער ענטפער?
זאלן מיר בעטן א קאמישע אקצענט צו נאך אוי קענען מיר בעטן חליווע אויף כ'ווייס נישט וואס אויף א שטארקן אמעריקאנער אקצענט פון שמעון נייבערג זיי אזוי גוט אן דעם ואכמ ל.
זייער גוט!
טענקס!
איך קען אפשר פרובן פירלייענען נאכאמאל די דעפיניציע וואס איר האט שוין געהערט. ביטע. לאמיר נעמען א טייל פון געווער צווישן דעם קלוביק און דער גש מ. און ס'איז נישטא קיין ציטאט ווייל ס'איז פון דער מיליטערישער טערמינאלאגיע.
דו קלינגסט פלוצים אזוי ראפינירט און סאפיסטיצירט. איך דאנק זייער. שטיוול.
שטיוול.
שטיוועל.
אין וומסב ג זאגט מען שטיוועל.
איר זייט גערעכט. נאך צען פונטן פאר די סתם מענטשן. עס זעט אויס נישט גוט פאר די ווערטערבוך מבינים, איך וויל זיי געבן נאך א שאנס, אזוי ווי אין דזשעפערדי. כאטש ס'איז נישט דא קיין האפענונג וועלן מיר ווייטער גיין ביז צום סוף. דוד ווייטער. דאס איז א מעטאפאר פאר דער גאנצער פראגראם, אבער.
בלעזיג, דאס איז אן אדיעקטיוו, בלעזיג.

ס'איז א נעאלאגיזם, נישטא קיין ציטאט.
בלעזיג, וואס ווייעט זייער שטארק, און אט האבן מיר א ציטאט פון מענדלמאן, עס האט זיך געשטעלט א בלעזיגער שטורעם.
און דא איז דא ווידער די מחלוקה, ווייל דא איז ער א סובסטאנטיוו, א הויכע בלום וואס איז ענליך צו א לוביסטיק. אה, זייט מיר מוחל. הענליך צו א לוביסטיק. באגעגענען זיך אינעם זעלבן בלעזיק צוויי בינען און זיי ציען די יניקה, א ציטאט פון אברהם סוצקעווער.
לעצטע דעפיניציע, א טראדיצינעל קיכעלע וואס מעסט שמחת תורה.
אין וועלכע קאנטן?
סתם? אין שמחת תורה לאנד.
קריגן מיר לעקעך אויב מיר וויילן פאר דיר?
איך עס נישט קיין גלוטן האב איך נישט. איז א בלעזיק נישט גלוטן פרי?
טראדיציאנעל וואלט איך יא געווען מיטגליד. אקעי.
כ'האב זייער ווייניג צו זאגן, וועל איך ווייטער רעדן סיי ווי סיי. מיין איך אז די דעפיניציע וואס האט צו טון מיט בלויז און דאס הייסט ליידיגע ערטער לייגט זיך מיר מערסטנס אויפן שכל, נאר איך וואלט געוואלט אז מען זאל ארויסרעדן דאס ווארט שיכור'ליך מיט א שטארקן רוסישן אקצענט. א מיט א ציטאט. גיטל.
וואס זענען די תנאים? דו ביסט א רוסטישער.
דו ביסט א שיכור'ע רוס. רוס.
רוס.
בלאזיקע. און איצט ליין מגילת רות אין דעם זעלבן

איך האב געווארט אויף דער דעפיניציע וועגן א בלעז טענצערין, איז דאס וועט קומען שפעטער צו ניין דאס וועט קיינמאל נישט קומען? א קומענדיגע פראגראם.
יא, א דאנק. דאס איז מער, דאס איז די סאלאן-פעאיגע פראגראם. איך מיין אז דאס איז אונזער פינאלע ענטפער. איר זייט מסכים קאלעגעס? יא.
אונזער שלוס ענטפער. אונזער שלוס, פינאלע, סוף, ענדליכע.

איז זיי האבן געהאט איז געווען אַכציק קעגן צען פונקטן. ישר כח אייך אלע. דאס רעדט צו נייך מאיר דוד, איר הערט דאס אידישע קול, הערט אונז אלע מיטוואך זיבן דרייסיג אויף WUNR זעכצן הונדערט AM אין באסטן אדער אויפן אינטערנעט אידיש וואויס.

דוד בראון, מיין מיט-אנפירער, גיטל שעכטער ווישוואנאט, הערשל גלעזער, חיים באכנער און שמעון נייבערג, מאנשאפט פון די ווערטערבוך מבינים, שלום בערגער, מארק קאפלען, ליאנא יעלען און ריינע שעכטער, מאנשאפט פון די סתם מענטשן, פערל טייטלבוים, זינגערין, סענדער באדוויניק, קלאנג מענטש, טעמעליבע שעכטער, עולם אן ווארעמער קע, נחום לייב פרידמאן און רבקה דוד, בינע פארוואלטונג, און די שרייבער, שמעון נייבערג, מארק קאפלען, חיים וואלף, גיטל שעכטער ווישוואנעט, און הערשל גלעזער. דאס רעדט צון אייך מאיר דוד, א גוטע נאכט. מיר שליסן מיט דעיוו טעראס מעדלי.